Bu pesgeş ýerleň çäklije ümri Gunup geçirin, süýüp geçirin. Kitüwden kineden belentde boluň, Pähime paýhaza uýup geçirin. Özüň tanamak bolsa näçe kyn, Il muny tanar, şoňa ýakyn dur ýakyn. Ýaşama jahanda ogurgyn mükün, Dünýäň gözelliginem duýup geçirin. Sähra-hlas bilen saýran nuguşlar, Hiç kim diňlemese aglaýarmyşlar. Undulmasyn dost-ýar, dogan-gardaşlar, Sarpa saklap hormat goýup geçiriň. Ýagşy bar, ýaman bar. Etmäliň inkär. Bigünä geldiňmi, gitme günäkär. Ömrüm geçse-de geçmedim bikär. Är kimin ýaşadym diýip geçiriň diýýär. Hemmäňize gowy arzuwlar janyňyz sag bolsun. Essalawmaleýkim watandaşlar hemmäňize janyňyz sag bolsun gitjagçy bir tiktogy anekdotda goýanok diýmäň bir iş alada köpüräk bolýada ozam bir güýjümiziň ýetdiginden goýarys hemmäňize janyňyz sag bolsun. Awa bir bir küştanca bir anekdot aýdyp bereýin. Durmuşda iki saňy bir betçek eden ekende birä biriniň boýnundan ilýär. Beýleki günem jorasynyň toýuna barýar. Jora jan aglan borlar-a diýip dur-a beýle gaýdaýar diýip baran ýerim aglar da-how diýýär-de. Ýaşulular pata barypdyr soraşaýyň soraşaýyň diýdi. Bir ýaşulyň aýaly ýok ekeni-de obaňyzda gowja zatlar ýokmaý şu wagt diýýär-de. Her kim öz aladasy diýýär-de. Ýaşulylar pata bardyr, Aý, sen oňar, aý, sen oňar, aý, sen oňar, aý diýse, bir ýaşuly aýdy, Oňarylsam ma diýip, çilimdir öýdýäýä. Şäher jaýlaryň içine ýorgan salynýan ma, ýorgan salynýan diýse, bir ýaşulyň aýaly ýok ekeni-ä, inim, ýorgana salynýan ýokma, inim diýýä diýýä. Dostunyň öýüne barypdyr-da, onuň kakasy ýolda howzuň ugruna paraget çakan ekeni. Elini şeýtdir, dostuna jaň edýär, Näme, men size bergim barmy, kakaň şeýtdir, pul tap diýýän ýaly, bergim ýok-a diýip, Äý, bagyşla, o paraget çakan şony eýlesine ur-da, eýlesine ur-da, beýtdirip dur diýýä. Ýene oňa ýaňky ýaş oglan eýlensin, Waý, şunda goýaýsana, ýene-şu gowy bolaýmasa diýip, ýene şunda goýaýypdyr diýýär-ä. Molla pata barypdyr, molla töwerek gapdyr, aýdyp, Parahyýç kakam ýaşuly eken-le, ýaşuly nädip okaýaň diýse, bul aýdaýyn inim, bu aýat-töwirleri garry okaýan diýýär, diýýär. Kyrk bir, kyrk bäşde uruş bolupdyr, sen ýaşuly urşa gitmeli diýip, bul aýdýar, men gitjek diýip, pöň tutup bilemok diýipdir. Ýaşuly şonda-da sen gitmelok diýip duran, bul aýdym, Wele, inim, gohlaşyk aýtsa bolanokmy, şodur bilen, gohlaşyp ýa goňşyňmy, inim?

Ogulnaý-da gelneje sen ýataňda nädip ýatanyň bileňok, a sypdyşyp ýatyrdyň ýa diýýär indi. Aşgabada barýan ýüregim oňartma, diýipdir, gelsek bir oýnaýarys, diýipdir. Öňündäki gaýda gelseň-ä bir oýnaýarys, gelmeseňem üç oýnaýarys ýa diýýär. Ogul adamsy aýalyna guşum diýip ýören-ä, käbä gidip gelipdir. Indi näme üçin guşum diýeňok, diýipdir, ýaşulaýda indi zarlamak bolanok sen ol ýa diýýär. Dost çilimiň örümi gurmy, diýipdir, aňyrdakam bermejek bolup öl, diýipdir. Onda ikini ber beýleki gurýanja birini çeker ýaly ýa diýýär. Dost çilimiň Özüňki bu diýipdir awa getir-ä gyzyň ilinden çekip hem bizar bolduk diýýä diýýä gyz. Seňki ýar ikisagam goňşy ýaşaýar ekennä. Bu goňşy üme-düme turandan goh edýär ekennä. Zaboryň içinden şu gün aýalym atjak, şu gün atjak diýip kowalap ýörün-ä. Goňşusy bizar bolup agyrdan waratany açyp, Boro, uçuryp atmajak bolduň atsana diýip, täze edara başlyk saýlanypdyr, orunbazar işden aýrylmajak bolup, başlykdan näme hyzmat diýip, Aw edesim gelýär diýipdir. Bula bugün zawodda biri bäş-alty žiwoý kepdiri diýip daraýjak. Ine başlykjan aw diýipdir. Pysyr-pysyr-aý kelle boýuna murlan kepderiler uçup aşak durar, başlyk atýar. Güň, güň, güň batýar, hiç ýere degenok diýýär-de. Orunbasar aýdýar, Baý başlykjan eliň gönüni ugna eden bolýar-da, şu kepderiler içinde boş ýer tapyşyň aýran galýan diýen bolýar diýýär şo wagt. Essalawmaleýkim watandaşlar. Ýaşulylar biri-birine gürrüň berýär, Amyrat kaka uruşda bolanda, urşa bardym, otuz sany nemes meni kowalap gelýär diýipdir-de, Leningrada geldim, ol garan oklar diýip kowalap gelýärdi. Moskwa geldim, ol aýagymdan ok degip diýipdir-de, ýanyna gaýdaýyn, sen ok degeniň gowy boldy, bolmasa bar nemler oba geljek eken diýip, ýigrenişip gelýärler-de beýle. Ine, awtobar üç sagat çykyp bardyr-da, är-aýal odun çapýar, paltaň sapy sypyk. Gidäýipdir daga ýaly aýda kakasy öwülýäler çagyr öwülýäler diýip. Munuň hindistanly bir öwülýäni aýtýa diýýädi. Oho kaka dolar ýetişmezä diýip. Ýa şul aýda bulaň baryna berginba bular gelmez şu wagt diýýädi. Okup berdiň gowşuň gelýämi diýip. Ullakan bir jaýy eşek bu bir eşekdir jaýy bu ojak bölek gapdalyna boçka ýa kerpiç gerekdä. Bar oglum pylan kakaňa bar kakam iki ýüz ýyldyr boçkamy ber eşek etjek diýýädi. O ýaşuly eşek ýaprak örülip indi. Bulan kakyny giýdirip boçkan gör eşek etjek diýýär. Ýa gaýda boçka beýik bor bedre bolar o. Biraz nereden ýedi? Her kim öz amatyna dedi diýýär. Maňa bir ýerden gidýär, daşa gidip, üçe de, üçe altmyşa gülýär, aýlanyp ýörün babajan diýýär.

Şu ýer razy getirdi bunu. Ha, halife jan, janyn sag bolsun. Diňle aram jan taňry ýakdan aram. Sen hem bäňe. Bana bana şu diňle otursana güldürmek kyn ha. Sen ýerden ýürüýün. Tara üçin ýa ýoksa. Ýene hakyky tara üçin o. Gat kyn o güldürme, onu şunu güldürmeli. Ya şunu gülüp gördüm diýerim. Dol gymylly bamy diýipdir, ýöreseň bar, dursaň ýok diýýär. Obada batar we dawa keş çöw bolupdyr, şermene teňkýän gyşymyň gydawy sokuly diýip, irden göle uçup gitdi, ony gelen gokmy diýip, amyň jaýy opuryp dur, waý bar boldy. Bizem bizar ogam gaýra, iň soň göwül ýaýartyň almady getiräý mellege jaýlaýar. Iň soň göwünä baryp şeýdip dur adamyň süňňi çykaýypdyr-da ýatan mazar eken-dä. Jaýyň aýdýanlary yrýa hossa, Eý, adam nähilli, ýene opur, eý, opuranok bol, ýer eýeli, ýeriň eýesi bar, näme etsek bar, diýip, hossalar aýdýa gapdalynda. Dawa, gije gelýäýdi. Essalam aleýkum tiktokçylar men size bir ýene bir gowy goşgy okap bereýin giň janyň lezzet Bize bir giň göwni beren biri bar şol göwni gülmekden bi nesip etme bilip bolmaz bu çalkanlyk ýollarda büdüräýsek galmakdan bi nesip etme dinden çykarma bor dine geleni sandan çykarma bor sana geleni enäň göwresinde jana geleni şu dünýä gelmekden bi nesip etme gaýmakly süýt kimin säheriň çagy Ýukajyk çal ömür örtende dagy, Guşlar gül açanda oýadyp bagy, Sag-aman örmekdenem binesip etme. Bahar gelip yşka yşk goşanda, Çagajyklar oýnap ýörkä daşarda, Gyzmaça çal bulutlar bulut doşanda, Çapaklar çalmakdan binesip etme. Kerenmesin, öý bendäňem sag et. Senden gorkmadykdan sora hasabat, mümkin bolsa köp bilmişden halas et, bilimden bilmekden binesip etme. Gaçyrma agiregini göterenmi, tapmana ýardam et ýitirenmi, adam diýip şu dünýä getireniňi, soňam adam bolmakdan binesip etme. Goçak bolup gelen gezsin ognaman, hiç kime ýaş berilmändir sanaman, iň soňkuja haýyşt azap bermän gynaman, ýeňilje ölmekdenem binesip etme. Essalamualeýkum watandaşlar tik tok söýüjiler gowymy siziň ýagdaýlaryňyz nähili janyňyz sag bolsun aý şular ýaly soraglar gelip çykýar şo babyjan bir eşigiň bir eşigiň bir eşigiň şol bir eşikden bäş alty sanyny alýan aý özüm bolsaň adamlar gitiriýdä-de şo bir eşigiň edip örindirýdä-de onda nähili ol ýagdaýda ol Şol gök batly, şo sary papak diýbiline ýene bir bäş-alty sany papak alyp gel otynjy-a, şo bir eşikde girseň gowy tanýarlar adamyny, bar her kim bir zatdan tanalýar, obada biri powur, biri onda mende şo papak bilen, şo batnik bilen tanalýarda, nesip bolsa gara gül ýaly bolup gider hemmedam. Sen meň üsti-başyma seretme-de, aýdylýan sözlere serediberiň, dostlar hemmäňize gowy arzuwlar, eşikde afiş-da ýok, eşigi nädip tüweleme üsti-başyma seredip ýörüň-ä gül ýaly, zadyňyz bar ýöne. Agşamda toýa gidilende şowagt çaýy Nagma neşik geýip gitmedi. Onuň her kim bir peýanynyň içinde oturdy ýa-da biri ýakalap durda, dolan şonda onuň ýagy çalýar, gynanýar. Sen häzirde jaý salyp dursaň, biri sökmeli, ýöne sökmeli döl. Janyň sag bolsun diýmeliň ýa jon-jon ýaly. Her kimiň bir häsiýeti bar. Janyňyz sag bolsun. Laýyk zadam basa görüň. Toý. Bir gowy goşgam okap bereýin. Essalawmalikim tiktokçylar salawmalikim hemmäňiz janyňyz sag bolsun maňa hormatlap ýazýan hatlaňňyz bir taňyr ýalkasyn men ýökejegim ýetişemok men okaýan hemmäňize taňyr ýalkasyn sylaňňyza janyňyz sag bolsun gülmek ömürden diýipdir hemmämiziň allajan başymyz dik bolsun sylaňňyza taňyr ýalkasyn minnetdardyryn. Allajan hemmäňiň janyňyz sag bolsun hawa görjegiň gowy bolsun men bir bir sanjygym bar onuň togada aýdyp bereýin goňşy içim mysýa diýipdir içiň mysa prosentyna pulary aýdyn bolýa diýýär hannädä jaň edýäler hannädä alyp aga hannädä öýde bir maşyn gum bar nädip aýyrmaly diýipdir o gazyk kömeý diýýä diýýä goňşyň samanyny gurlap duranyna goňşy munyňa bolanok-a diýipdir aňyrky aýda indiki hepde suwa gitjek gün şoňada bolanokmy diýýä Kerim halypa aýdýada gülki Ýaş esen gülki, adam diýilýän zat dünýä inende ullakan gülküden döränmiş ilki gülkä düşünýänleň artsyn hasaby, gülkä gülüp aga aglap bilmese diýä köýnek tekirlärmiş adam ynsaby diýä hemmämiziň ynsanymyzyň päkizligini güldürmek üçinem gülki ýürek üçin adam üçin hemmämize saglykda Allajan gülmeň ömürden taňry ýalkasyn sylaňyza hemmäňiziň başyňyz dik bolsun görçügiňiz gowy bolsun Allajan iki müň ýigrimi bäşinji ýyl hemmäňize bagt getirin Allajan hudaýjan köp görmesin. Toý bol. Ýöne biri barmala indi bar diýen bu toýda. Dogry üçin bir allaman geldi oglum geldikden bir söz berdik durandyr. Ýetim haram lewz malar hyýal etmäni iýmäni diýär. Hajam kabul eýlese sogar ýüzüm beladan perzendim ýok men nädi.

Maňa alty sany nan ber, birem gerek däl agam diýdim. Bir magazyna baryp durman, üç ýüz togsan dokuz sany nan ber diýipdir, satyjam dört ýüz edäýem agam diýdiler. Aňyrgaýda onça nan näme edýän agam diýdim, ýöne bir-ä bir nan-da. Ýa bir nan goşjak bolýaňyz-a. Bigar harp diýip bilenok. Görýäňmi çykalgasyny? Traktor diýdi ýa wazduş diýýä diýýä.

Soňam tüpeňiňi okla, gullugly gursunlar, aý kelleňi jeýtdi diýipdir-de. Dost aýdy oňa, sen aý sen goýma-da-o dost diýipdir-de. Ol aýdýar, sen aýyň gylyk bolýaňmy, meň gilik bolýaňmy? Goçak aýy gelsin, biriňi garna gaýdaryň welin. Maryň ýarmarkasynda biri goýun alýar. Äý.

Gyşyňy gezaýdan onuň pyşgym nirde juwaldyr geldi. Malla ýerme diňe gallaýarlar-da. Bar oglum magazine gidip gel diýip, ýüz otuz dönüm otlaýan kompaktly motor bar-a, birdenä gallaýar eken-dä, tyňňany ot aljak bolýar itekläp, sürülmä bir ylgaýardy-da, kakasy girýär, olar ýa ylgap ölse motor nämä gerek diýýär. Obada küýki ýok bolupdyr, tabydy ýatyrdylar, ýigit çykyp dur diýýär. Beýle ýatsa-da aýagy çykyp dur diýýär. Aýsel oturdyp alyp gidäýeňler diýdi. Bir gowa döwüp barýar ýeri. Çarsoý ogul molla gaýrat edäň bir gygyryp beräýiň bize beşinji çalışka. Çarsoý ogul üçde çykarýar gaýrat ediň deýin. On bäş ýyldan çarsaň özi barypdyr a molla näme gyýyrýaň gowy näme. Goýun edýäňmi indi. Goýaň biri ogul diýdi gaýrat. Indi gejeleşik uladyp dura indi molla yzyna almajak bolýa diýen sözüni. Hera uça taýyn ola dil gaýtaryp durma. Hut şu gowy bildi diýer. Ödüme äriniň kejine gaýdyp duran kakasy sokulma, goşulma köpçüli geçeýlä zat diýip. Ýaşuly aýalyňa suw ak diýip dur ogul ýyl suwuň akýan gapdan gözle ýaşuly tersine gözleýär ekende ýaşuly aýalyň beýle akda diýipdir de bir aýdýaşy ana nimmer kejime gaýdýabyn şeýle ödenýär olaýmasyn.
Haw, köwşem alaly. Ýaşy ulurak bolsana şuny gaty köwşnökkä. He. Rahat da geýmäne. Başgada ne hil siýseňem bar şu taýdan sen özüň saýlabermeli. Oňa bara öýdä galyňrak geregin düýn gyşda özüň aşyk. Şuny al. Kabuk geýbilmezmi ka? Aý, ony geýenden mana bir wagt gideň.